Johera mag Wuora, jodalawa mageno, agone Ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nade ma Jehova oloso e thuoloni. An mawuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ngaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bati Ministries Ron Lere piny Kayole. To kapok wawacho wach moro amora johera mag Wuora, to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova iber manade Ruodha, Chunya odendi jatend lweny Ebeneza, iber manade jakondo mula. We mondo wagonie erokamano wuora kuom loso thuolo ma kama mondo yal wecheni ka kinde pod nitie. Duong' gi pak odong' ni jatend lweny mara kuom nying Yesu. Amen. Johera mag wuora, adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Zaburi pradek gabich matindo abiriyo. Anwoyo Zaburi pradek kod abich matindo abiriyo kendo asomo gima ondik e Mumb Jehova. Adwa wuoyo kuom gima iluongo ni obadho. Obadho michiko ma jomoko wacho kendo ka giwuoyo kod jowadgi e kor yore to gitimo ne gineno ni bwana an ang'e chiko obadho. To jomoko penje ni to be ing'e chiko adier to koni ni ang'e chiko. Obadho ma kata ka ng'ane mwalo ka wan manyocha ne wachiko. Kata obadho moro ma bathe manyocha nomako omeko bathe kamoro kacha wan man wachiko obadhono. Jehova chika kawuono mondo awuo kuom obadho. We asom gima ondiki e mumb Jehova. Ne gichikona obadho kayiem nono ma kata ng'ato ne dhi somo nochikne obadho kata nyar ng'ato ne dwa dhi tedo nochik ne obadho kata wuod ng'ato ne dwa kendo nochik ne obadho kata ng'ato ne dhi e sikul mondo osom nochik ne obadho yawuoyi nyokwamo masomo nyore nyiri nyolewo ma kata tedo nyokethore nyochik ne gi obadho nyaka ruse ma nolosi nokethore nochik ne gi obadho sama ji ne nindo gotieno kar jochik obadho to ne loso obadho kata seche ma ne ji yweyo gotieno ma ne mor ne dhi mbele kare jochiko obadho to ne chiko obadho e nyim dhorangeye ka giwacho ni dhorangeyego dhok ok nokal ka donjo e dalano dalano motoka ok nodonjie motoka mabiro donjo e dalano en mana motoka makelo maiti kende kata motoka makalo katero kuoyo ka ng'ane kawuono wakelo chier mar choke yesu ja nazareth ng'at moromo kata ne chiko obadho mobadhono sama ne ichike to noyang' ang'o noluong ang'o nogol ang'o kuma nade kawuono wakelo jatend lweny yesu nika mumba kona niya jokolosai ariyo apar gang'wen norucho gima nade ma nondiki jochik obadho kata ochiko mondiko gima nade par ng'ato mane gidhi giwuoyo ka giwuoyo nyaka kod maimuna ka igolo nyaka i pige kiwacho ni wachiko obadho ni mondo chiem dalani mondo dalani obed dala mar thoe ma dwe ka dwe to ji ywak e dalano kawuono wakelo yesu chier mar choke charan mang'ongo manyalo kwayo dala dala manoyiech ma ji ok romie ma wuoyi ok rom kod wuon miyo ok rom kod chwore kawuono ni wakelo yesu ratego kata obadho ema nochiki ni nyar ng'ato ok nyal yudo nyathi kawuono wakelo yesu ratego ng'at ma noparo ana mama ana noting'o nyathi e lwete kata ne chiko badho to sama noluongo jatend lweny kata ne chiko badho to sama noluongo yesu ono omuga jakonda mula komeko chier mar choke en ka ja nazareth Duong' odog ni wendo duong' odog ni ratego biro paro gama nochikne obadho ng'at ma wuotho ka daho owuotho kokwano lwetene wacho ni nachak gi kure natiek gi kure ne jok ma nasomo godo moko ere makala kod motoknigo samoro jok ma niyombo nyaka klas ema kawuono kaligo kara nochikni obadho mano obadho nomaki motieli piny e kong'o awuono chunyi wuondi nindo seche midhi madho kong'ono nichamo piny kara piny chami piny tieki kara nochik ni obadho mowacho ni obadho ni twadwa make godo mwadiege changa obadho ni wadwa make go mwadiege tero wadwa diye go badho ni mobadho ni diye piny ma kata jonyuolne ok noyud gimoro kuome be ok nokony kata matin samoro baba ywak samoro mama ywak kuma nu ae thuru kuma ni ae samoro ni wuok e dalau kiwacho nobadho nomaki e dalau ma nyithindo kinyuol e dala kanyo tichako ikomogi e pier ot kaka oganda matiende ni kisoni omako ni dhako iwuok gi ng'wech ichimo shopping center ichako idhi e shopping center kanyo obadho chako maki e shopping center kanyo ma dhako chak ring ma weyi e shopping center ichako iduogo e dala gi paper bag kiting'o kawuononi wakelo yesu wuono ng'at ma nyalo reso ng'ato mano chikne obadho ng'ato go pach ong'eya ne dalagi kama nochike obadho wacho nobadho ni to kaka nene nomako par merwa obadho ni to aneno komako tija obadho ni aneno komako iya obadho mano chike ni to aneno komako tedona obadho ni to aneno kona omako omako kende mara obadho ni to aneke ohanda kata natem ohanda otamore obadho ni omako duong' odog ni yesu wono Mumba kona ne gichiko na obadho ka yiem nono. Adier ne gikunyo bur matut mondo anyumrae sama ne gunyo bur to noom tools mag kunyo bur joma nong'eyo ni nikod mane nikod saruru nokelo wach ne wadwa kunyo ni bur matut makonyumore to kochako wuogi kohande onyumore to chak chung' balo ka dalagi ochako onyumore to onge wuoyi mawuoke ka ode onyumore to ochak chung' kendo ma kata otim arus ma nobiro dhi ka nono nokuny ni bur matut mondo inyumrie mumba kona niya adhi ne gikuro bur matut mondo anyumra to mumba kona niya abore wang'e to masira biro jukogi ka ok ging'eyo Gibiro moko e obathgi giwegi. Mano Jehova ema olero. Kendo gin ena gibiro nyumore e bur mane gikunyo. Ondike e Isaya piero abich gang'wen matiende apar gabiriyo ma ok asom to awacho kaka ondiki onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi kata konyne dala wobadho wacha wacha kawuono keja chir nobadho mano chime ne dalawa momiyo dhier ochimo par merwa momiyo dalawa imuode ondelo momiyo dalawa i- pile kod pile ichame kuon thiny wacha wacha ni onge gir lweny molosi mondo iny dalawa mano iny onge gir lweny molosi mondo keta e pien mano keta kata iluongo mana gir lweny no niya ni korona kata luonge madende nade wating'o yesu chier mar choke mumba kona niya e seche ma jo-israel ne wuok e piny misri sama noseyang' nyarombo marembe nodhi owir e dhoot dhoot ka dhoot ma nowir e remo o ne onge masira madonje kawuono wachielore kod remb yesu wawacho niya kata ne kuny bur mondo wanyumre ok wananyumre onge tuo mane olwarowa onge saruru mane okel e miechwa onge ywak mane odonji e miechwa oelniwa wanochung' pile nyithiwa biro somo owadwa dak ni biro chung' nyaminwa dak ni biro riere nying yesu ja nazareth duong' odog ni wendo mumba kona niya ne gichikona obadho kayiem nono ni nikech nidonjo e dala gi gari moro otamogi nindo giwuotho otieno tulu otamogi nindo gigo tikle bath chiel gogute moko mochido ka ging'ado ng'utgi mumba korene ne gichiko badhogo kayiem nono kawuono wakelo nyakwar jese yesu moromo Mumba kona e Mathayo apar gabich apar gadek. Adhi somo gima ondiki. Apar gabich matin apar gadek. Muma wacho niya, maler mar Jehova. Yesu ka Jehova wuoyo. Manuel wacho niya, Yesu nodwoko niya, mano ratege ma wuoyo. kuom ng'ama nade mane okuonyre obadho ng'ama nade maneno kobadho koro dwa ketho dakne kar mondo bed kod kwe dakne to dakne rumo kare nitie obadho mane osechiki japuonj dwoko koro kowacho niya We ywak nitie dwoko. Owadwa we ywak wan kod dwoko. Wan kod Yesu geno gokinyi. Wan kod Yesu geno godhiambo sani. Wan kod Yesu dwoko ja Nazareth. Ng'at mane ochiero Lazaro ka gole e bwo e, e, e bwo liel. En ka ja Nazareth no. Yesu dwoko niya. Yesu nodwoko niya, gimoro amora mane wuora me polo ok opidho ibiro pudho. Kata nochike sadi ka wuoro ne ok opidhe muma wacho ni ibiro pudhe. Kata ne ni tuo mane ochike kobadho ka wuoro ne ok opidhe ibiro pudhe. kata ne en ohala manochike ne obadho mondo olwar to wuoro me polo wacho niya gimoro amora mane wuoro me polo ok opidho ibiro pudh oko kata obed koko kata obed lweny kata obed koso tich gimoro amora aora me polo ne ok opidho ibiro pudh oko sani e nying yesu ja nazareth ma dalano duong' thuolo ma dalano ji timie neno ni ma be dala cha manopidho badho ma yawuoyi nodonje kong'o yesu biro golo ibiro pudh gimoro amora ma wuoro me polo ne ok opidho ibiro pudhe kawuono kitiende duto jeremia achiel matino chiko wacho niya amiyo uteko mar muko gi pudho gi go piny kawuono ni ingeso mar polo obed gi manade mano chiki obedo badho manade mobedo kaka rachwany mosebedo ka chwanyo par ng'ato ingeso mar polo gimoro amora ma wuoro mar polo ne ok opidho ipudho duong' odog ni ratego duong' odog ni janazareth duong' odog ni wendo gimoro amora ma wuora me polo ne ok opidho ibiro pudh oko kata nopidhe gotieno mobedo kaka obadho e par ng'ato kata nopidhe e ng'ichwelo kata nopidhe kogwen kata nopidhe e i nyar ng'ato kata nopidhe e wi wuod ng'ato molokore kaka ndulume kata nopidhe molokore kaka kodhi kaka tho e pacho mane opidh gino gimoro amora ma wuora me polo ne ok opidho ibiro pudho oko kawuono wan kod yesu komeko chier mar choke ja nazareth gimoro amora ma wuoro ne ok opidho ipudho kawuono ni duong' odog ni nyakwar jese gimoro amora ma wuoro ne ok opidho kawuono ni obiro go sarut e nyim Yesu wendo, wabiro miye amuri, wabiro miye chik nyaka pudhe kata ne chikne obadhono kayiem nono. Ruoth osebiro, osewacho Ruoth osewuoyo ni gimoro amora kata ne chik obadhogo to gimoro amora ma wuoro me polo ne ok opidho ipudho sani. Duong' odog ni Janazareth. Duong' odog ni Adonai. Duong' odog ni wendo. Merwa tuo machandino ibiro pudho oko. Kata ne chikni obadho ni mondo ibed kod kok ibiro pudhe oko. Kata ne wach ni ohandi ni ok nosudi ibiro pudh gino oko. Kata ne wach ni nyithindi ok nosom gini ibiro pudh oko. Kata ne wach ni ok inidag gi dhako gini biro pudho oko. Kata ne wach ni ok inibed kod jaodi midagie dakni. Ibiro pudhe oko e nying Yesu ja Nazareth. Dalau biro chung' e nying Yesu mar polo. Jayalo kanisa ni biro chung' e nying Yesu mar loyo. Jaduong' dala ni ji biro chung' kendo mawachi. Ma be dala mane odhi onyumore burcha. Japuonj biro pudho gimoro amora ma wuoro ne ok opidho e dalano ma dalani chak ichung' kendo dong' odong' ni were mak lo Isaya wuode Musa wacho Isaya piero ang'wen gabich Isaya piero ang'wen kod abich muma wacho niya asomo gima ondike mumb Jehova tich mane Nyasaye omiyo Kuros Jehova ok bi weyi nono. Nyasaye biro pari kama ji ok oparieno. Ruoth biro miyi nying manyien kama nyingi moro ne olalieno. Kama dala wuok oparie ma uniparou ka ji ne maggi osemigi. Korka ji duogo paro ni to ng'ane cha be kara en ga tiega. Ruoth biro miyi gima onge. Oparo Sarai ka higni oseniang'. Oparo Hana ka nyiera oromo. Oparo nyako ma iye osechwer higni apar kod ariyo. Muma kona ni nosetema juoke. Nochikne obadho momoko iye ochako chwer. Be awuoyo gi mamano kawuono ma be ka wan kode chokruogni? Wachni nochikna obadho ma iya omoko. Nyathi ok nyal bedo e iya. Ruoth owacho ni gimoro amora ma wuoro ne ok opidhi biro pudhi. Samoro osewuotho ka modhi kocha. Osetemo mantie nyaka mier moseriembe. Gimoro amora ma wuoro ne ok opidhi biro pudho oko. Jaduong' samoro isetemo ne dala ni mondo nyithindo riere. Otamore nyithindi modong' jotere kor gweng'. Gimoro amora ma wuoro ne ok opidhi ibiro pudho oko. Sa piero ang'wen gabich wacho niya, Ruoth Nyasaye wacho ni Kuros, Ruoth moseyiero niya, asemako lweti ma korachwich. Ruoth wabiro mako lweti. kata ji odagi mako lweti kata ji wacho ni biro konyi to ok konyi wan kod jehova ma japaro jomolewo jomomoke anete jomomoke ong'ono jomomoke kwamo jehova nyalo parogi wang'eyo jehova maparo josef ma wuod jakobo ogole jela jamabusi dhi bedo prime minister en ang'o ma notemo godo lwanda motame loyo Wang'eyo Java Shalom, ng'at mano paro Jakobo ma wuod Isaka mane owuok dalagi kod kede kende to kane oduogo Jehova nochuogi kama onge. Onyalo mako badi kamano ji otamre ni ok nomak badi. Onyalo pudho gi manade ma wuoro ne ok opidho. Onyalo golo jobadho manade mano chik ne odi. Mumba kona niya, asemako lweti ma korachwich mondo ilo ogendni manie nyimi ogendni ok ana ng'at achiel ibiro lo ogendni manie nyimi kendo iketho teko mag ruodhi miya udho rangeye gi dhoudi nyaka mar dalau mane okwamo biro yawore dhok mane onge biro yudore nyithindo mane onge biro yudore tho ema nosike dala yesu biro golo oh, maonge kata achiel mano dong' kochiegi an to anatel mbeleni mano jehova biro telo nyimi mondo pie gode mogangore gibede gode mag tuoche ubiro pie gode mogangore gibede mar gope ibiro pie gode mogangore gibede mag ura biro pie gode mogangore gibede mag tuoche mosenyuom e osiptal biro pie godego nyinge suja nazareth kawuono ibiro pie godego muma wacho niya Anator dhorangeye molos gi mula, kendo nang'ad lodi mag nyinyo. Anami mwandu mopandi e mudho, e nying Yesu ja Nazareth, mwandu moro amora mane opandni e mudho, Ruoth wabiro chiwo. Mwandu moro amora mane opandni e mudho, Jehova biro chiwo. Mwandu moro amora Mano owachi, jok noyudre dalau, ruodhwa nigo, kawuono bed jachir, Nyasachwa biro chiwo Isaya piero ang'wen gachiel, Matino apar gachiel, wacho niya, koro neuru jogo duto mamon kodu wigi biro kuot, mi gidhier nono Ka dalau ochung', gibiro dhier nono. Ka odi ochung', gibiro dhier nono. Ka nyithindi osomo, gibiro dhier nono. Ka ohandi ochako ochung', gibiro dhier nono. Wadhi kodi e lamo. Zaburi prochiko gachiel. Zaburi prochiko gachiel. Apar gabich. Duong' odog ni wendo. Duong' odog ni ja Nazareth. Ber manade Adonai. ber mana del gi bo nyasachwa mapok olo duong' odog ni ratego duong' odog ni wendo duong' odog ni nyasaye malich zaburi prochiko achiel mumba kona niya asomo gima ondiki e mumb jehova mar polo somo gima ondiki e mumb jehova mar loyo e zaburi prochiko kod achiel Matendo apar kod abich Muma wacho niya, ka giywakna to anadwokgi, kendo ka gin e chandruok to anabed kodgi, anaresgi kendo anami gibed joma oluor, anami gidag aming'a mondo gibed mamor gi warruok mamiyogi. Wadhi kodi e lamo. Jehova timnwa ng'wono. Rabi par jogi kawuono. Chung'e gi nyathi sikulni. Parie mama ma ywak ni ruodha. Pare jaduong' ma ywak ni ruodha lela. Duong' gi pako nog ni ratego mana kuom yie e nying Yesu. Amen. Johera mag wuora jodala mageno. An ma wuoyo kodi nyinga Pastor Goronga Isaiah.